Walloo jedhan jechuudha magaalaa Direedawaa keessatti. Ammoo kan haa dardarummaan dardarri nuyi ani faan keessa jiru baatii jahaffaa kudha torba jahatamii lamatti jalqabame jechuudha sosooni jalqabame. Achirraan gaa kaanee gabii Sumaalee dhayne kudha lama kudha lama jahatamii sagalitti baatii kudha lammaffaa isii kudha lama jahatamii sagalitti adda bilisummaa Oromoo jecha lafa keenya. Akkasii gaa baatii naannoo Naannoo Hardiim Araddaa Cobii bakka jedhanitti nama egaa Mulugeetaa jedhan achitti Waaqa deebisanii mishingaa isaa kan inni silaa uummata irraa walitti guurratee fe'achuuf deemu hanqisanii akka namni guurratu godhan jechuudha. San boodaan baatii September

Lola gizee Sassoosoohaa ture biyya Itoophiyaa keessatti lolli sun ammoo Oromooni gartee lubbuu ol fuudheeti Amaara gufufseeti. Dachiin tun hundinuu Oromo jechuun tun ammallee hafuuratti kutte jechuudha. Saba sanitti Hayilasillaasee darbinee dafneema waan takka jijjiirama tokko finnee dubbii tana haa qanqaallu yaada jiruun dubbii san duuba wattaaddarri ilmaan nafxanyaa sun duuba hiree sanitti ayeeffatanii qaabsoo san saaman jechuudha. Haala kanatti egaa qaabsoon Oromoo takkaa hin dhaabbanne ilaa ammatti deemaa jirti. Itti fufaati jirti jechuudha. Kana duuba egaa meesa egaa ilmaan nafxanyaa kun walqixxummaa nu malee namni hin jiru namni hundi waan beeku yaada jiruudhaani biyya kana ammaa biyya Oromoo fa'a akka dhaalaatti lakkaawata. Nu abbootiin nu dhiise nu dhaame abbootiin marre irra nu lalle waan kana oofan jechuudha. Waan kana ta'eef jarri kun abadan walqixxummatti hin amanan. Dimokiraasii waan jedhan kana namaan sobanu haada namaan hidhani malee abadan itti hin amanan jechuu. Amman agarre dheengadda. Guyyaa wayyaaneen biyya seente maal jedhan aboo dimokiraasiin dhufteetii jedhee namni gaara jiru hundi nutti gale jechuudha. Qawwee dhiistee galee. Kun ammaal namni waa xiqqoon namni guduun gidee hunda girgireessuudhaan jirata. Nama ajjeesuun akka maletti ajjeesuudhaan jiraata. Umrii isaa dheereffata malee ni beeka akka booda gadhiisee deemu biyya tana ni beeka jechuu. Yoo warri silaa qaabsoon itti haqaa ka bilisummaa barbaaduu qabu cal'ise ni qooqa diinni jechuu. Ni, ha- ni, ni, fa- ni farancala. Wasanaa bahe qooqee wasanaa baha jechuu. Yoo abnoon abbaan haqaa yoo cal'ise inni ni qooqa jechuu. Yoo abbaan lafaa ha- haqaa lafaa ka'e inni duuba qooqa san dhiiseeti baqata jechuu. Duuba sa nuti imma nuye qawwee miti cal'ii hojennee nu yaafna jechu bineensa kana cal'ii hojennee nu yaafna orma kana hoo cal'ifnee hoo namni tokkollee nu akka waan gurgurre torbaan tokkoo nu gaya jechu hin gurgurin irraan bitin torbaan tokkoo gayaaf ummata kana biyya keenya keessa yaadu mee qawwee waa dhiifnu qawween qawween silaa hoo haqaa waan haqaati qawween maletti ummanni kuni lafa ta'e gadhiisanii deemuu hin dandeenye jechu atummatumaan nu hin dandeenye. Mee isaan kun walqixxumma ni amani? Dimokiraasii baantattanatti ni amani? Hin amanan. Inumaan taatuufuu isaan dimokiraasiin waan haqaati. Waan namni obbolummaan walqixxummaan jiraatu jechuudha. Sun isaanitti nahasa jechu isaaniif nahasa. Waan isaan miidhaati jechuudha. Ilmaan nafxanyaa hanga qeelamte jechuudha. Ta dhugaa saan hedduudha tuni. Gaafa Hayilasillaaseen du'anii ciinamne guyyaa mangistuun baqatees ni ciniinamne arra hagaffaa jechuudha. namni hoggu sadi hin ciniinamu. Hoggu hoggu lama hin ciniinamu jedhan maayimmaayisinu. Hoggu lama namni bota boolla takka keessatti qaama tokko keessatti hin ciniinamu jedhan. Duuba gaa akkasi jaallan keenya gaa bilisummaan faaya qalbiiti nuura jechuu. Namni bilisummaa hin qabne if duran arku. Yaaduu hin danda'u. Yoo yaade duraa facaasan jechuu namni gartee namni bilisummaa duraan qabaate Hogguu dhabe irratti ni beeka jechuun mi'aa isii beeka jechuudha. Bilisummaa gaafa qabnuu fi gaafa hin qabne wal dura qabnee haa laallu. Gaafa qabnu sana biyya jaalatu ni biqilti. Abbaan fedha ka biraa biqilchuu hin danda'u. Ka biyya jaalatu ka if hin goggoone gartee ka dhugaa dhugaadhaan if kennuu saniini biqilti jechuudha. Guddatti. Namni bilisummaa hin qabne sareedha jechuudha. Saree illee saree fayyaa hin qabne. Ta namni halaalatti dhagaan dhagaan firra ari'u sanii jechuudha. Biyya isaa keessatti waan saree ta'eef alagaa ta'ee jiraata jechuudha. Dachii isaa keessatti uummata isaa lafa isaa gubbaa irratti alagaa ta'ee keessummaa akka nama biyya alaatii dhufetti akka fedhan godhan fedhan ni hidhan fedhan gadhiisan fedhan ijjeesan akka fedhan godhuu danda'an jechuudha. Haala kanaan hin jiraata inni bilisummaa hin qabu. Haala kanatti jiraata jechuudha. Osoo inni arguu qabeenya duraa fuudhan maata akka godhuu hin danda'u. Qaayyoo isaatiin osoo arkuuti horii isaatii qabeenya isaa hunda zarafanii fudhatan jechuu. Wanni takka godhuu hin danda'u jechuu. Saamama kana daran amma gadi galoo ta'a jechuu. Nam tokko hogguu waan irraa fuudhan du'u qaba jechuu. Hogguu harka isaas irraa fuudhan jechuuti. Takkaa mitu rabbiin duuti ajala malee hin taatu qaaxaroo malee hin taatu ati yoo guyyaa san haqa keetirra loltee duutu gaarii uyi Namni ilmi keetiis akkasitti qalbii yaada saniin guddata jechu hogguu ati qabeenyi keeti irratti duute ilmi keeti wanni guddatun sani jechu gammaddi jechu namni kama shuquxini fajjeessu fajjeessu hima nama ma sun maal bani aadami maal sun maal bineensa moo namni kamii fajjeessa maal namni jedhu rasaa osoo hin dhayin amma dhiyoo tana shuquxii mataa fidee jedhu kan kan kan obbo viidiyoo tokko maa shudhawa amma ilmaan isaa akkam ta'an namni namni laaluun jiru osoo immoo inni guusa namni keessan dhahee ajjeesanii namni na haafi jechuudha. Arra namni lubbu qabu hin jiru isii fajjeesse jedha. Dhaqeeti makiinaa keessaa shugguxii fudhatee fi gad dhiise. Hangasi. Maa namicha san hin dhayin hogguu san silaa dura dhayee qoman lakkaa'e fedhan haa ajjeesani fedhan badala isa ajjeesu. Akkasitti gaa duuba bilisummaan ni barbaachifti jechuudha. Lolli